Сослан ӕмӕ Тары фыртты. Нартыл ныккодта фыд-зымӕг. Ӕруарыдис залты мит. Сӕ фосӕн бахӕринаг ницыуал уыдис. Катай бацыдысты нӕ фос цӕмӕй аирвӕзын кӕнӕм, зӕгъгӕ. Нӕ бӕхтӕ куы фӕцагъды уой, уӕд ӕнӕ бӕх лӕг ӕнӕ базыртӕ маргъӕй уӕлдай куы нӕ у. Иу бон ӕрӕмбырд сты лӕгӕвзӕрстӕй се стыр хӕдзармӕ ӕмӕ уынаффӕ кӕнынц. Кӕдӕм фескъӕрой сӕ фос, ууыл. Дзурынц Уырызмӕгмӕ. Ды бирӕ фӕхаттӕ, зоныс бӕстӕтӕ иууылдӕр. Чи зоны, ахӕм бӕстӕ фехъуыстаис, зымӕг мит кӕм нӕ вӕййы. Ахӕм бӕстӕ бӕргӕ зонын, загъта Уырызмӕг. Денджызы был тары фыртты бӕстӕ. Зымӕг дзы кӕрдӕггорагмӕ вӕййы, йӕ кӕрдӕг та астымгӕрдӕг къуыстымхал. Уым нӕ фос куы фӕхизой, уӕд сӕ уромӕг нал бауромдзӕн, фӕлӕ зын у уырдӕм фос аскъӕрынмӕ ныфс бахӕссын. Дыууӕ фсымӕры сты уыдон Мукара ӕмӕ Бибыц. Сӕ иуӕй куы аирвӕзой нӕ фос, иннӕмӕй уӕддӕр наирвӕздзысты. Цыдӕриддӕр уа, уӕддӕр нӕ фос уырдӕм фескъӕрӕм, загътой нарты ӕвзӕрст лӕгтӕ. Фӕлӕ сӕ чи аскъӕрдзӕнис? Чи разындзӕн ахӕм ныфс ӕмӕ ахӕм хъаруйы хицау? Бирӕ фӕдзырдтой, фӕлӕ ничи цыд фосгӕс. Йӕхи сыхӕй цы куы ничи разы кодта, уӕд загътой: Цӕй хӕлттӕ сӕппарӕм ӕмӕ кӕй хал схауа, уый куыд аскъӕра фос ӕмӕ сӕ куыд фӕхиза Тары фыртты зӕххыл, афтӕ. Ныллӕууыдысты хӕлттӕ ӕппарыныл. Скодтой хӕлттӕ. Нарты фыдбылыз Сырдон хинӕйдзаг кӕм нӕ уыд, йӕхи халисӕг акодта, йӕ худ зыгъуыммӕ фӕфӕлдӕхта ӕмӕ хӕлттӕ уым ныппӕрста. Сосланмӕ мӕсты уыд, ӕмӕ йын йӕ хал йӕ къухы саггомы амбӕхста. Хӕлттӕ сцӕттӕ кодта, нывнӕлдта ӕмӕ Сосланы хал сӕвдыста. Автор ӕртӕ хатты дӕр Сосланы хал систа. Базыдта йын йӕ хиндзинад Сослан ӕмӕ йӕм фӕмӕстис, фелвӕста йӕ цирхъ ӕмӕ Сырдоны йӕ разӕй айста, суры йӕ, фӕлӕ хъуыды кӕны йӕхинымӕры. Ныр ӕй цӕвин ӕмӕ Нарты фӕсивӕд лӕппу йӕ чызгӕй зӕгъдзысты: «Еуӕууӕй, Сослан, йӕ ныфс нӕ хӕссы!» Ныууагъта Сырдоны ӕмӕ ӕрбаздӕхти. Цы гӕнӕн ма йын уыди, йӕ сӕрмӕ нал бахаста нӕ акомын. Бацыди иу цымӕстисы хӕдзармӕ ӕмӕ бандон лӕхи ӕруагъта. Бандон ныммур ис йӕ быны. Цы кӕныс, ме нӕ ныййаргӕ хъӕбул, чи дӕ бафхӕрдта? фӕрсы йӕ Сатана. Цы ма кӕнон, Нартӕн далӕ Тары фыртты зӕхмӕ фосгӕс фӕцӕуыныл мӕхъӕл схаудта. Ӕз уырдыгӕй ӕнӕ фыдбылызӕй нал ӕрбацӕудзынӕн, дзуапп ын радта Сослан. Тӕрсгӕ ма кӕн, мӕ лӕппу, дӕхи барывдзытӕ кӕн ӕмӕ аскъӕр фос. Ӕрмӕст-иу ӕппындӕр дӕхи макӕмӕн базонын кӕ. Кӕд дӕм исчи фӕзына, уӕд амӕлттӕ кӕндзынӕ. Барӕвдз кодта йӕхи Сослан уды цы уыдаид, райсомӕй раджы ныхъхъӕр кодта Нартыл: «Нарт уӕрагъӕуттӕ ратӕрут, кӕд ма сӕ исты аирвӕза, уӕд хорз, кӕннод уын мӕн аххос ма уӕд!» Нарт фезмӕлыдысты ӕмӕ сӕм фысфосӕй, хъомвосӕй бӕхӕй цы уыд, уыдон ратымбыл кодтой, ӕрыскъӕрдтой сӕ хъӕуы кӕронмӕ ӕмӕ сыл Сосланы разӕй скодтой. Уарыйахст ӕмӕ сыл цӕргӕсы хъӕрз кодта Сослан нарты рӕгъӕуттыл ӕмӕ сӕ скъӕрын байдыдта Тары фыртты бӕстӕм хизынмӕ. Цас сӕ фескъӕрдта, чи зоны, фӕлӕ иуахӕмы ныххӕццӕ ис ӕмӕ сӕ хизын байдыдта денджызы был астӕумӕ кӕрдӕгыл. Йӕхицӕн иу обауыл сарӕзта мусонг. Рӕгъӕутти-иу ауагъта хизынмӕ, йӕхӕдӕг-иу мусонджы сбадти ӕмӕ-иу зарджытӕ кодта. Хъӕздыг уыдысты тары фырттӕ Мукара ӕмӕ Бибыц. Сӕ зӕххӕн кӕрон нӕ уыди, сӕ фос нымӕц нӕ зыдта, сӕ къухы уыд бирӕ адӕм, дардыл хъустгонд уыд сӕ кой. Иу бон Мукарамӕ йӕ адӕмӕй иу бахъӕр кодта: «Тары фырт Мукара, дӕ зӕххыл кӕрон цыннӕййой бӕрц рӕгъӕуттӕ хизы!» Тары фырт Мукара рамӕсты ис ӕмӕ загъта: «Цавӕр дылы бауӕндыди мӕ мӕй афтӕ дзурын? Мӕ койӕ арф снӕрын куы нӕ уӕнды, уӕд мӕ зӕхмӕ чи рбауӕнддзӕни йӕ рӕгъау ӕрбаскъӕрын?» Йӕ сӕр ракӕнын кодта мӕгуыр лӕгӕн ӕмӕ йӕ кау михыл ӕрсадзын кодта, иннӕ мауалон дӕ ахӕм ӕнӕзонд ныхӕстӕ кӕнын, зӕгъгӕ. Цас рацыдаид, Хуыцау зоны, фӕлӕ та йӕм иуахӕмы дзуры иу лӕг: «Тары фырт Мукара, дӕ зӕххыл уыцы ран ӕмӕ уыцы ран хизы уыйбӕрц рӕгъау, ӕмӕ сӕ зӕхх басау ис!» Йӕ сӕр ын ракӕнут ӕмӕ йын ӕй михыл ӕрсадзут, цырмы куынӕуал ныууадздзысты ацы дылытӕ, чи ӕрбауӕнддзӕн ӕмӕ зӕхмӕ фос ӕрбаскъӕрын, ӕви зӕххы ис ахӕм адӕймаг, ӕмӕ тары фыртты кой чи нӕ фехъуыста? Ракодтой уымӕн дӕр йӕ сӕр ӕмӕ йӕ кауы михыл ӕрсагътой. Цасдӕр ацыдаид, чи зоны, фӕлӕ та йӕм ноджы дзурынц. — Тары фырт Мукара, дӕ зӕхх кӕйдӕр рӕгъӕуттӕй нал зыны! Ацы хатт дӕр сагъӕс кодта Тары фырт Мукара. Ӕнхъӕлдӕн мыл цы лӕгты сӕртӕ дӕр дзӕгъӕлы ракӕнын кодтон. Чи зоны, ахӕм ӕрра разынди мӕцӕгӕй, чи бауӕндыд ӕрбаскъӕрын мӕ зӕхмӕ йӕ фос. Йӕ бӕхыл саргъ авӕрын кодта тарвырт Мукара ӕмӕ рараст ис тӕхгӕнӕджы бӕрӕггӕнӕг. Бады Сослан йӕ мусонджы дуармӕ, йӕхицӕн зарджытӕ кӕны, алыварс фӕлгӕсы, фосдӕр дӕлгӕмттӕ уӕлгӕмттӕ кӕнынц зад кӕрдӕгыл. Кӕсы, ӕмӕ далы иу мигъ къуыбар ссӕуы, йӕ фӕстӕ ауӕдзы хуызӕн хах уадзы, йӕ сӕрмӕ халӕттӕ тӕхынц. Цы уай? дисы бацыд Сослан. Мигъӕм куыд хӕстӕгдӕр кодта, афтӕ ӕвзарын байдыдта барӕджы. Йӕ бӕх хох ияс, йӕхӕдӕг та цъынайы йас. Барӕгӕн йӕ бӕх ӕмӕ йӕхи комы тӕфӕй мигъ бадти, йӕ фӕстӕ ауӕдзы хаххы хуызӕн задис йӕ карды фӕд. Йӕ сӕртытӕ тахтысты сыджыты къуыбӕрттӕ йӕ бӕхы сӕфтджытӕй. Старстис йӕхицӕн фӕтӕнохс Сослан. Ризын байдыдта ӕмризӕджы, базыдта уый тары фырт Мукара кӕй у, уый. Ме сӕфт ӕрцыди, загъта йӕхицӕн. Уалынмӕ ӕрбахӕццӕ ис тары фырт Мукара ӕмӕ хъӕр кӕны ӕрвнӕрӕгау: «Уый чи, куыдз чи, хӕрӕг дӕ? Мӕнӕй арв нӕрын куы нӕ уӕнды, мӕ зӕххы сӕрты уаръиатӕ хуын куы нӕ уӕнды, мӕлдзыгыл аласын куы нӕ уӕнды, уӕд уыцы тыхджын чи у, ӕмӕ йӕ фос ардӕм скъӕрын чи ӕрбауӕндыд?» Йӕ хъӕрӕй рӕгъау ӕрӕмбырд вӕййынц. Сослан-фырт ӕссӕйайчы хъуджы бацӕуынмӕ хъавы, ныттымбыл ис, ныггыццыл ис. Цы гӕнӕн ма йын уыд? Сыстад йӕ бынатӕй ӕмӕ дзуры Мукарамӕ: «Ныппар мын, ӕз ӕххуырс лӕг дӕн, мӕн аххос нӕу». «Чи дӕ, кӕй ӕххуырс дӕ?» — фӕрсы йӕ Мукара. Нарты фосгӕстӕн сӕ фоссыдӕй мардысты ӕмӕ мӕхи ацы дард бӕстӕм рарвыстой. Барст дын фӕуӕд, фӕлӕ дӕ цӕмӕй бафӕрсон, уымӕн мын ӕнӕгӕды дзуапп куыд радтай, афтӕ. «Цы зонон, зӕгъдзынӕн», — загъта Сослан. Нарты Сосланы кой арӕх цӕуы, нӕ йӕ зоныс цымӕ? Куыннӕ йӕ зонын, загъта Сослан. Зӕгъ-ма уӕдӕ, цы хъару йӕм ис, йӕ нӕртон хъӕзтытӕ цытӕ сты? Хъарутӕ йӕм куыннӕ ис, загъта Сослан. Ныр йӕхӕдӕг йӕхинымӕр хъуыды кӕны, ме сӕфты лӕгыл сӕмбӕлдтӕн, зӕгъгӕ. Йӕ хъӕстытӕй йын цы федтай, уыдон мын радзур, загъта Мукара, ӕмӕ сӕ бафӕлварон, кӕд сӕ бафӕразон, уӕд дӕ ӕд фос бахӕрдзынӕн, кӕннод фӕстӕмӕ аздӕхдзынӕн. Тынг хорз нӕ, фӕлӕ йын цы чысылтӕ зонын. Иу хъазт ӕвахӕм ис: Нарты фӕсивӕды тыхджындӕртӕ сӕ цирхътӕ фӕрсӕссад скӕнынц, сау дурыл сӕ байдауынц, афтӕ цыргъ сӕ скӕнынц ӕмӕ сыл ӕрду куы афу кӕнынц, уӕд ӕй атӕхын кӕнынц. Стӕй Сослан йӕ бӕрзӕй къуыдырыл ӕрӕвӕры ӕмӕ йӕ уыдон сӕ тых сӕ бонӕй цӕвынц, фӕлӕ дзы ӕрду ӕмӕ ӕрдӕг дӕр нал кӕнынц. Уӕдӕ ды дӕр атӕппӕт рыгъӕуттӕ кӕм хизыс, уымӕн ӕнӕхъару нӕ уыдзынӕ, дӕ циргъ дӕр ӕвзӕр нӕ уыдзӕнис. Ацу, сцыргъӕй кӕн ӕмӕ йӕ бафӕлвар мӕ бӕрзӕйыл, дзуры Букара. Хорз загъта Сослан ӕмӕ худгӕ ацыдис. Ссын байдыдта йӕ цирхъ Сослан, ӕнӕуи дӕр ын цыргъ куыннӕ уыдаид, стӕй йӕ сау дурыл стаудта ӕмӕ йӕ афтӕ сцыргъ ис, ӕмӕ йыл ӕрду куы афу кодта, уӕд ӕрду дыууӕ дихы фӕци. Фырцинӕй хурмӕ худы мӕймӕ кафы Сослан, ныртӕккӕ Мукарайы сӕр ахауын кӕндзынӕн, зӕгъгӕ. Ӕрӕвӕрдта йӕ бӕрзӕй Мукара тулдз къуыдырыл ӕмӕ сдзырдта Сосланмӕ. Ауӕрдгӕ-ма бакӕн цӕфтӕ тыхӕй! Цонгуӕззӕй ныххафта Сослан Мукарайы бӕрзӕй йӕ цирхъӕй, фӕлӕ нард сырх бӕрзӕй иунӕг ӕрду дӕр нал кодта, фӕстӕмӕ фесхъиудта цирхъ, йӕ комӕй къӕртт фӕхауди. Ӕй ницы хъазт у, загъта Букара. Ӕндӕр хъазт ницы ис Сосланмӕ. Иу хъазт та ма йӕм ахӕм ис. Йӕ дзых ныххӕлиу кӕны ӕмӕ йын нарты фӕсивӕд йӕ хъӕлӕсмӕ фӕтыхсын байдайынц. Фӕлӕ уый фӕттӕ фӕстӕмӕ ӕрдӕгыл уылдтытӕй йӕ дзыхӕй ракалы. «Бафӕлварӕм уыцы хъазт дӕр», — загъта Мукара. «Ӕз мӕ дзых скалиу кӕндзынӕн, ды мӕн мӕ хъӕлӕсмӕ ӕхсфатӕй». Сослан райста йе рдын ӕмӕ байдыдта Мукарайы дзыхмӕ фатӕ ихсын. Фӕдтӕ ууилы Мукара ӕмӕ цӕрдӕг ууылдтытӕй ракалы йӕ дзыхӕй. «Ницы хъазтуай дӕр, бацамон мын йӕ хуыздӕр хъӕзтытӕ», — загъта Мукара. Ис Сосланмӕ ахӕм хъазт. Йӕ цирхъ ныссадзы йӕ фистон бынмӕ, йӕ цыргъ уӕлӕмӕ, афтӕ, стӕй бӕрзонд хохмӕ ссӕуы ӕмӕ уырдыгӕй цирхъыл йӕхи раппары. Ӕмӕ йыл ныззилы, афтӕмӕй йын мур дӕр ницы вӕййы, хъуыды дӕр ӕй не ркӕны. Укарадырӕй кард хохрӕбын ныссагъта йӕ фистомынмӕ йӕ сырхуӕлӕмӕ афтӕ, йӕхӕдӕг хохы сӕрмӕ ссыди ӕмӕ йыл уырдыгӕй йӕхи раппӕрста дӕлгоммӕ ӕмӕ йӕ бырынкъыл цъилау ныззылди, цъӕррӕмыхст дӕр нӕ фӕци. Уый дӕр ын цонхъазт у, загъта Мукара. Ис ӕм ахӕм хъазт дӕр Сосланмӕ. Нарты тыхджындӕрты хохы сӕрмӕ сӕрвиты, ӕмӕ йыл уырдыгӕй хохыйас дуртӕ ратулынц. Уый дуртӕн бынӕй йӕ ных бадары ӕмӕ йӕ ныхыл ныффӕнык вӕййынц. Цу уӕдӕ ды хохы сӕрмӕ ссу ӕмӕ уырдыгӕй ратул стыр дуртӕ, дзур Мукара Сосланмӕ. Ӕз сӕм бынӕй мӕ ных бадарон, кӕддӕра цы уаид. Араст ис Сослан бӕрзонд хохы сӕрмӕ. Мукара йӕм фӕсте кӕсы, ӕмӕ йын йӕ зылын къӕхтӕ бафиппайдта. Байдыдта йыл гуырысхо кӕнын, кӕд мыййаг Сослан йӕхӕдӕг у зылынкъахӕй хоныцӕгы. Систа ӕрдын, фӕд цӕвӕрдта, Ӕмӕ йӕ хӕ ныр суадзон куыд загъта, афтӕ йӕ фӕстӕмӕ руагъта. Кӕд, мыййаг, йӕхӕдӕг нӕу Сослан, уӕд мын худинаг уыдзӕни ӕххуырсты амарын, зӕгъгӕ. Нарт зӕгъдзысты, Сосланӕн йӕхимӕ не рбауӕндыд, фӕлӕ ӕххуырсты амардта. Ӕмӕ йӕ истылдӕр дур тӕтулын байдыдта Сослан бон сау изӕрмӕ цы фӕтылдта, тары фырт Мукара дӕр сӕм бынӕй йӕ ных дары, ӕмӕ йыл дуртӕ куы сӕмбӕлынц, уӕд фӕнык фестынц. Ныхъхъӕр ласта тары фырт Сосланмӕ: «Уынарты ххуырст! Дӕхи фыдӕбонӕй мауал амар, адонӕй мын ӕхсӕнчъы хӕс тынгдӕр кӕны!» Мӕ хӕдзар фехӕлд, загъта Сослан, куы мӕ базона, уӕд мӕ хӕрдзӕни. Ӕрцыди йӕм дӕлӕмӕ. Ницуал дзы зоныс Сосланы хъӕзтытӕй, фӕрсы йӕ Мукара. Эй дӕр ын бахӕрон, Мукара, уый хъӕзтытӕ кӕд фӕуыдзысты, дзуапп ын радта Сослан. Хуыздӕрӕй ма дзы цы зоныс? Дынджыр уӕрм скъахын кӕны, ӕмӕ йӕм денджызӕй дон рауадзынц. Йӕхӕдӕг уыцы уӕрмы ныллӕсы, ӕмӕ йыл уал йӕ пыхс уӕд, дур уӕд, хъӕд уӕд ныккалынц, стӕй скувы Хуыцаумӕ, афӕдзӕй-афӕдзмӕ цы уазал кӕныс, уый ацы ртӕ боны куыд ныккӕна, зӕгъгӕ, афтӕмӕй дзы фӕбады иннӕ бонӕй иннӕ бонмӕ. Хорз куы ныйих вӕййы дон, уӕд ыл Сослан схӕцы, сисы их ӕмӕ йӕ Нарты хъӕумӕ бахӕссы, уым ыл Нарты фӕсивӕд хъулӕй фӕхъазынц. Ӕнӕбавзаргӕ нӕ уыцы хъазтӕн дӕр загъта Букара. Денджызмӕ хӕстӕг стыр уырм скъахтой ӕмӕ йӕм дон ауагътой. Стӕй дзы Мукара ныххызти ӕмӕ йыл Сослан уӕле калын байдыдта цыдӕриддӕр ардта, уыдон — хъӕд, пыхс, дур. Уырм куы сыдзаг ис, уӕд дыууӕйӕ дӕр скуывтой: Йе, Хуыцау, афӕдзӕй-афӕдзмӕ цы уазал кӕныс уый ацы ртӕ боны ныккӕ! Уайтагъд рауазал кодта ӕмӕ мал цъенгай их ныццис. Бады уӕрмы мукара дӕр ӕнхъӕлмӕ кӕсы, кӕд ын зӕгъдзӕнис нарты фосгӕс уӕлӕмӕ схиз, зӕгъгӕ. Хорз куы ныйих ис, уӕд ӕм Сослан хъӕр кӕны: «Схӕц йӕ ныр!» Схӕцыди Мукара ӕмӕ нӕ фӕразы их стонын. Ау, Сосланӕн йӕхӕмтӕ куы ницы сты, ды сӕ куыд нӕ фӕразыс, дзуры йӕм Сослан. Тары фырт Мукара ноджыдӕр схӕцыди, тыхтӕй амӕлттӕй йӕ сӕр фӕуӕле ис, фӕлӕ уӕхсчытӕ нал скуымдтой. У дӕ хорзӕхӕй нарты ххуырст, скъахмӕ ницы бакӕндзынӕн мӕхӕдӕг, лӕгъстӕ кӕны Мукара. Ныртӕккӕ, ныртӕккӕ дзуры йӕм Сослан йӕхӕдӕг ӕм цирхъ фелвӕста. Ӕз нарты Сослан кӕй дӕн, уый нӕ зоныс? Хъаруйӕ тыхджын нӕ дӕн, дӕуӕй тыхджындӕр нӕй зӕххыл, фӕлӕ зондӕй уый онг тыхджын дӕн, ӕмӕ дӕ дурты бын ныккодтон. Ӕ кӕлӕнгӕнӕджы фырт кӕлӕнгӕнӕджы, Дзурӕмтары фырт Мукара, уӕлӕ хох сӕрмӕ куы фӕцӕйцыдтӕ, уӕд дыл дӕ тӕссарвадӕй фӕгуырысходӕн ӕмӕ дӕм-иу фат фӕдардтон, фехсинӕй, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕхӕдӕг куы нӕ уа, нӕ ехсины мӕ уыцы кӕлӕнгӕнӕджы фырт йӕхӕдӕг куы уа. Нырма дын цы кӕнон, мӕнмӕ ӕндӕр тых нал ис. Цирхъӕй йын ралӕууыд Сослан. Цирхъ цӕхӕртӕ акалы, хӕцгӕ йыл нӕ кӕны. Ды хорзӕхӕй, фыдӕбонӕй мӕ мауал мар, мӕнӕн ӕндӕр мӕлӕт ницӕмӕй ис, мӕхи сӕрдасӕнӕй мӕ сӕр куы нӕ ракӕнай, уӕд. Ацу ӕрбахӕссӕй ӕмӕ-иу ӕй ихы сӕрты рауадз, уый мын мӕ сӕр акъуырдзӕн йӕхӕдӕг. Сослан абадтис йӕ бӕхыл ӕмӕ ацыди Мукарайы хӕдзармӕ сӕрдасӕн хӕссынмӕ. Къӕсӕры цурмӕ куы бахӕццӕ ис, уӕд хъуыды кӕны: уый хуымӕтӕджы сӕрдасӕн нӕ уыдзӕн. Уымӕй мын цыдӕр хин аразынмӕ хъавы, зӕгъгӕ. Фелвӕста дынджыр хъӕды лыггаг ӕмӕ афтӕмӕй фӕцӕуы. Куыддӕр хъӕды лыггаг дуарӕй бадардта, афтӕ уӕлкъӕсӕрӕй сӕрдасӕн ус-иу тӕррӕст раласта ӕмӕ хъӕды лыггаджы цӕхгӕрмӕ дыууӕ фӕкодта, йӕхӕдӕг зӕххы абадтис. Систа йӕ Сослан ӕмӕ йӕ рахаста йемӕ. Куы рбахӕццӕ ис, уӕд ӕм Мукара дзуры: «Ӕй, дӕ бон ныккалай, мӕнӕ кӕлӕнгӕнӕджы фырт, ӕнхъӕлдӕн уымӕй дӕр та раирвӕзтӕ!» Бацыди йӕм хӕстӕг Сослан ӕмӕ йӕм дзуры: «Дӕуӕн дӕ тых куыд у, афтӕ ма дӕ зонд дӕр куы уыдаид, уӕд дын тыхгӕнӕг тых не ссардтаид!» Иу дзырды бар ма мын ратт фӕстагмӕ зӕгъын Мукара. Зондджын дӕ, Сослан, фӕлӕ тыххуаг дӕ. Ӕз куы амӕлон, уӕд-иу мын ма стӕумагъ слас ӕмӕ-иу дзы дӕхицӕн рон скӕ, ӕмӕ уӕд мӕ хъару гасӕй дӕр дӕу уыдзӕн. Сослан сӕрдасӕн ихыл ауагъта ӕмӕ Мукарайӕн йӕ сӕр акъуырдта. Стӕй йын йӕ астӕумагъзыл галтӕ сифтыгъта ӕмӕ йын ӕй сласта. Йӕ нырӕй йӕ астӕуыл ӕрбабадта, афтӕ та хъуыды кодта, уымӕн йӕ астӕумагъз дӕр хуымӕтӕджы магъз нӕ уыдзӕн, ӕндӕр истӕуыл уал ӕй афӕлварын хъӕуы, зӕгъгӕ. Ахаста астӕумагъз хъӕдмӕ ӕмӕ йӕ тӕрс бӕласыл ӕрбабаста, Бӕлас цӕхгӕрмӕ фӕлыг ис, хырхӕй фӕлыггӕнӕгау. Дыккаг бӕласыл ӕй ӕрбабадты ахауын кодта уый дӕр, афтӕ аст бӕласы ахауын кодта Мукарайы астӕумагъз. Фарӕстӕм ын ӕй куы рбатыхта, уӕд ма йын йӕ цъар чысыл фӕугард кодта йӕ хъару асаст. Тыхцу куы нӕуал уыд астӕумагъзы, уӕд ӕй йӕ астӕуыл ӕрбабаста Сослан дӕр. Бады та Сослан, хизы йӕ фос. Цас рацыдаид, чи зоны, фӕлӕ та-иу бон кӕсы, ӕмӕ дардӕй ӕрбазынди Сауӕндӕрг. Фехсайдта йӕ зӕрдӕ Нарты фосгӕсӕн, хорз нысан та нӕуӕй дӕр, зӕгъгӕ. Куыд хӕстӕгдӕр кодта Сауӕндӕрг, афтӕ стырӕй-стырдӕр кодта, ӕмӕ уалынмӕ ӕрбазындис барӕг. Уый уыдзӕн тары дыккаг фырт Бибыц хъуыды кӕны Нарты фосгӕс. Иуӕй дзы фервӕзтӕн, фӕлӕ ма мын та цы кӕнон? Уалынмӕ рбахӕццӕ ис барӕг. Ӕрвнӕрӕгау та фӕхъӕр кодта уый дӕр Сосланыл, Чи куыдз, чи хӕрӕг, махӕн нӕ бӕстыл мӕлдзыг алысын куы нӕ уӕнды, маргъ нӕ сӕрты атӕхын, уӕд ды цӕй домбай дӕ, куыд ӕрыскъӕрдтай дӕ фос ардӕм? Ӕз цӕй домбай дӕн дӕ рын бахӕрон, цӕй домбай, ӕз дӕн Нарты Сосланы ххуырст. Нарты бӕсты фыд-зымӕг скодта сӕ фосӕн бахӕринаг нал уыд, ӕмӕ сӕ мӕнӕн рарвыстой йӕ ардӕм хизынмӕ. Куы нӕ ракуымдтаин, уӕд мӕ Сослан амардтаид. Ды дӕр ма амар, мӕнӕн ма цы хъауджыдӕр у. Ӕмӕ Сослан зӕгъдзӕн, мӕхимӕ мын нӕ уӕнды, фӕлӕ мӕм ме ххуырсты амардта, зӕгъы. Уӕдӕ ме фсымӕр Мукарай ам нӕ федтай? Куыннӕ йӕ федтон? Ӕмӕ цы фӕци? Нарты Сосланы хъӕзтытӕ мын бацамон, зӕгъгӕ мын нал уагъта, ӕз дӕр ын цы фӕцамыдтон, уый йӕхи сӕрыл систа ӕмӕ Нартмӕ афардӕг кодта. Дӕ Хуыцауы тыххӕй уӕдӕ ма дзы мӕнӕн дӕр бацамон Сосланы хъӕзтытӕй, сӕ кой рагӕй хъусӕм Нартӕн. Уый астӕрды дзы хъӕуӕд, сӕ бацамонын дын мӕ бӕгъдуан, — загъта Сослан. — Цӕй-ма уӕдӕ! Сосланӕн йӕ фосимӕ ис дыууӕ цъӕхфыры. Сӕ астӕу ӕрлӕууы ӕмӕ сӕм зӕрдӕйы дзӕбӕхӕн йӕ сӕр бадары. Уыдонӕй дыууӕрдыгӕй хойын сӕ сыкъатӕимӕ куы бафӕллайынц, уӕд уый йӕ цӕсгом ӕрсӕрфы ӕмӕ фӕзӕгъы: «Оф, оф, оф, ӕрцардтӕн, зӕгъгӕ». Амода кӕм сты уыцы дыууӕ цъӕхфыры? фӕрсы йӕ Бибыц. Бацамондзынӕн дын сӕ, загъта Сослан. Бахуыдта йӕ дыууӕ фырмӕ. Фырыты дӕр ахӕм нӕ уыдысты, нӕ? Раст ӕндӕр галтӕ. Сӕ астӕу ӕрлӕууыдис Бибыц ӕмӕ сӕм бадардта йӕ сӕр. Хӕцын байдыдтой фырытӕ ӕмӕ йӕ бон-изӕрмӕ фӕхостой. Изӕры фырытӕ куы бафӕлладысты, уӕд Бибыц зӕгъы: «Ай цы хорз хъазт куы у, ӕмӕ оф-оф сӕгӕй йӕ цӕсгом асӕрфта». Уӕдӕ ма ӕндӕр цы хъӕзтытӕ фӕкӕны Сослан? фӕрсы йӕ Бибыц. Хохы бын ӕрцытӕ фидар ӕрсадзы, йӕхӕдӕг хохы сӕрмӕ сӕумӕуырдыгӕй ракафы айнӕгыл. Айнӕгӕй йӕхи разыввытт кӕны ӕмӕ хохы рӕбын ӕрцытӕм йӕ сӕр ӕрхӕссы ӕмӕ сыл хъен ныллӕууы. Кӕс-ма, уӕдӕ мӕнмӕ дӕр, загъта Бибыц ӕмӕ бӕрзонд хохры бын цъӕхарсытӕ фидар ӕрсагъта. Йӕхӕдӕг хохы сӕрмӕ ссыди, мӕ уырдыгӕй ракафыд, айнӕгӕй йӕхи ныззӕввытт кодта, ӕрсытыл йӕ сӕрылхъӕн ныллӕууыд ӕмӕ йӕ къӕхтӕй ӕмдзӕгъд фӕкодта. Куыддӕм фӕкаст мӕ хъӕстӕ, дзуры Сосланмӕ. Бирӕ хуыздӕр ма мӕ уыдзӕн Сослан? Ой, мӕ хур акӕнай, уый хъӕр уен кӕрон нӕй, загъта Сослан. Дыууадӕс сӕдӕй дойнаг дуртӕ ӕрӕфтауц кӕны, сӕдӕ сӕдӕй та суг ӕрӕввонг кӕны, стӕй дуртыл бандзары ӕмӕ сӕм сӕдӕ куынцӕй фӕдымы. Дуртӕ тынг куыстӕвд вӕййынц, уӕд ын сӕ йӕ дзыхмӕ ӕппарынц, уый сӕ аныхъуыры ӕмӕ сӕ фӕстӕмӕ ратутӕ кӕны. «Бафӕлварӕм та уыцы хъазт дӕр», — загъта Бибыц. Аивтыгътой Нарты галтӕ ӕмӕ дыууадӕссӕдӕй дойнаг дуртӕ денджызы былмӕ ӕрӕфтауц кодтой. Сӕдӕсӕдӕй сӕм суг ӕрластой. Бандзӕрстой дуртыл ӕмӕ сӕм сӕдӕ куынцӕй дымын байдыдтой. Дуртӕ куы стӕвдысты, уӕд сӕ дзыхы ӕппарын байдыдта Бибыц, аныхъуырдта-иу сӕ ӕмӕ та-иу сӕ фӕстӕмӕ рату кодта. Куы фесты, уӕд ныуулӕфыдимӕ загъта: «Ай хъазтӕн бӕззы, мӕ хуылф батавди. Йӕ нырма мын бацамон, йӕ зын дӕр хъазт, ӕз уый дӕр бафӕлварон». Денджызы ныххизы Сослан ӕмӕ дзы слӕууы. Йӕ сӕрма куыд зынай, афтӕ. Уӕлейыл ныккалынц цъыхыры йӕ хъӕдӕй дурӕй цы ссарынц, уый. Стӕй скувы, Хуыцӕутты Хуыцау, мӕ Хуыцау, ахӕм хъызты скӕн, ӕмӕ сывӕллоныддӕмӕ бадгӕ сигӕ куыд кӕна, цыхцырӕгтӕ ихын цӕджындз. Денджыз ныйих вӕййы, ӕмӕ Сослан их йӕ уӕхсчытыл сисы. Ӕнӕ бавзаргӕ нӕй мӕнӕн дӕр кӕддӕра Сослан цытӕ фӕразы, уыдон иууылдӕр бафӕразин, загъта Бибыц ӕмӕ денджызы бацыд, ӕрмӕст ма йӕ сӕрзынд афтӕ. Сосланыл калын байдыдта пыхсӕй, дурӕй, хъӕдӕй, цыдӕриддӕр ардта, уыдон, Стӕй скуывта, Хуыцӕутты Хуыцау, мӕхи Хуыцау, ахӕм хъызт скӕн, ӕмӕ сывӕллон ӕддӕмӕ бадгӕ сигӕ куыд кӕна, цы хсырӕг та ихын сӕджындз. Нартӕн сӕ куывд цӕуаг уыди. Ахӕм хъызт ракодта ӕмӕ денджыз айнӕг их ныцци. Иннӕ боны иннӕбонмӕ фӕбадти Бибыц денджызы, стӕй йӕм Сослан дзуры: «Рацу ныр, ӕгъгъӕд у!» Схӕцыди Бибыц ӕмӕ цыма ницы уыд, уыйау их стыдта ӕмӕ йӕ хидкалгӕ денджызӕй рацӕуы. Оххай, оххай, ӕмӕ йын сонты нал аирвӕздзынӕн, хъуыды кӕны йӕхинымӕр Сослан. Ӕнӕсӕфгӕ нын нал ис фоссӕй лӕгӕй. Нырма мын Сосланы хӕтын ды дӕр бацамон, дзуры Бибыц, денджызӕй куы рацыд уӕд. Хорз, загъта Сослан. Ӕз мӕ фос фӕстӕмӕ Нартмӕ куы скъӕрон, уӕд мӕ фӕдыл цу, ӕмӕ дын йӕ хӕтӕнтӕ дӕр бацамондзынӕн Сосланӕн. Уалынмӕ уалдзӕг дӕр ӕрцыди, Сослан схӕцыд ӕмӕ йӕ фосы рӕгъау ӕрбатардта бӕрӕгӕй сӕхимӕ. Нарт сӕ фос куы федтой хӕрзхастӕй, бӕрӕгӕй, уӕд ныццин кодтой, Сослан та сӕ цӕсты фӕкадджындӕр ис, йӕ зӕрдӕйы цы тас ис, уый цӕмӕй зыдтой, уыдон. Алчи йӕ фосы аскъӕрдта йӕ хӕдзармӕ, Сослан дӕр бацыди сӕхимӕ, ӕмӕ та йӕ бандон Лехимӕ стуӕгдӕр кодта, бандон дӕр та йӕ быны ныккъӕскъӕс кодта. Базыдта та Сатана, Сослан йӕ гаччы кӕй нӕ ис, уый, ӕмӕ йӕм дзуры. Куыд мӕсты бадтыр кодтай, дӕ фосы рӕгъау бӕрӕгӕй куы рбацыдысты ӕмӕ дӕ нард хорзыл куы банымадтой. — Фосы мӕтмӕ нал ис, — загъта Сослан. — Тары дыууӕ фыртимӕ зондӕй фӕхӕцыдтӕн, мукарӕй амардтон, йӕ астӕумагъзӕй ма йын мӕхицӕн рон дӕр скодтон, фӕлӕ... Бибысыл цӕмӕй не сфӕлвӕрдтон, уӕддӕр ын мӕ бон ницы баци. Ахӕм у, ӕмӕ йын тыхгӕнӕг тых не ссардзӕн. Ныр ӕй мӕ фӕдыл ардӕм хъӕуы. Ӕппындӕр дзы ма тӕрс. Ӕз дын ын схос кӕндзынӕн, загъта Сатана. Цас абадтысты, чи зоны, Фӕлӕ уалынмӕ Бибыц дӕр схӕццӕ ис ӕмӕ дуарӕй бахъӕр кодта. Сатана йӕм рауади мӕ йын ӕгас цу загъта. Ӕгъдау ын радта. Стӕй фӕстӕмӕ фездӕхти, хӕдзар бафснайонзӕг ӕмӕ Сосланмӕ дзуры. Ды дӕхи ма равдис мӕ барӕй бауадз. Хӕдзары фӕсдуар уыдис уорм. Сослан уырдӕм ныххизын кодта ӕмӕ йын загъта: Еныр-иу мӕм уырдыгӕй дзӕбӕх хъус. Йӕхӕдӕг дуармӕ ауади ӕмӕ Бибыцы хӕдзармӕ ӕрбакодта, къӕлӕтджын бандон лӕй ӕрбадын кодта. Уайтагъддӕр хӕрд нозт ацӕттӕ кодта ӕмӕ йын дзаг фынг йӕ разы авӕрдта. Сосланы агурын ӕхсызгонмӕ хъӕуы, загъта Бибыц. Бынат ис ӕви нӕ? Сосланы дӕр тагъд ардӕм хъӕуы. Далӕ дард бӕсты нарты фосӕнгӕс уыди. Нырма ныр схӕццӕ ис, ӕмӕ йыл фӕсивӕд цинтӕ кӕнынц, фӕлӕ уал ды исты ахӕр, дард балцы ӕрцыдтӕ ӕмӕ фӕллад уыдзынӕ. Сатана йӕм нуазӕн авӕрдта, акувгӕ гӕбибыс нуазӕн райста ӕмӕ Хуыцаумӕ кувы. Уӕдӕм Сатана дзуры: «Оххай, хорз лӕг, Хуыцау ма кув! Нарты фӕсивӕдтӕ уый куы базоной, уӕд дӕ удыгасӕй нал ауадздзысты». Ауды дӕхӕдӕг акув, дӕтты уазӕг нуазӕн фӕстӕмӕ Сатанамӕ. Райста нуазӕн Сатана йӕхимӕ ӕмӕ фӕрсы Бибыцы. Уазӕг, дӕ тых, дӕ ныфс ӕмӕ дӕ уд кӕм сты, уый мын зӕгъ. — Ӕмӕ сӕ цы кӕныс уыдонӕй та? — фӕрсы йӕ Бибыц. — Цы сӕ кӕнынц, сӕ акувон сӕм. Нӕртон куывд афтӕ у, ӕндӕр Хуыцаумӕ нӕ кувынц. Уӕд Бибыц загъта: Мӕ тых, мӕ ныфс ӕмӕ мӕ уд сты дӕ цӕджындзы. Сатана фӕуади мӕ цӕджындзӕн хъӕбыстӕ пъатӕ кӕны. Уӕд ӕм Бибыц дзуры: Мӕнӕ ном цы агурынц мӕ тых, мӕ ныфс ӕмӕ мӕ уд. Уӕдӕ дын кӕм сты? фӕрсы йӕ Сатана. Мӕнӕ къонайы дуры, загъта Бибыц. Сатана фӕуади къонайы дурмӕ мӕ та уымӕн дӕр байдыдта пъатӕ, хъӕбыстӕ, сӕрфтытӕ кӕнын. Гӕдысыл, мӕнӕн мӕ тых, мӕ ныфс мӕ мӕ уд уым цы аразынц? дзуры та йӕм Бибыц. Уый та куыд уазӕг? Ӕз дӕ зӕрдиагӕй фӕрсын, ды та мӕ расай-басай куы кӕныс, дзуры йӕм тызмӕгӕй Сатана. Уӕд баууӕндыди Бибыц Сатанайыл ӕмӕ йын загъта: «Хорз, уӕдӕ дын сӕ зӕгъдзынӕн ӕцӕгӕй: мӕнӕн мӕ тых, мӕ ныфс ӕмӕ мӕ уд сты хохы фидары. бурайнӕджы сӕр, уым болат лагъзы мидӕг ис ӕртӕ бӕлоны. уыдонӕй иу у мӕ тых, дыккаг мӕ ныфс, ӕртыккаг та мӕ уд». Ау, ӕмӕ дын сын фенӕн нӕй? фӕрсы йӕ Сатана. Куыд нӕ сын ис фенӕн та? Мӕнӕ мӕ кард дуарӕй куы адарай, уӕд сӕ цурмӕ тӕлмӕ адардзӕни. Хорз, хорз, зӕгӕ загъта Сатана ӕмӕ акуывта, стӕй йӕм дзуры. Йӕ ныристӕм инас кӕн. Бибыц хӕрыныл балӕууыди, стонгдӕр куыннӕ уыдаид, Сатана йын сусӕгӕй ронджы нуазӕныл хуыссӕджы хос ныккодта ӕмӕ йын ӕй афтӕмӕй баназын кодта. Хӕрд куыддӕр фӕцис Бибыц, афтӕ хуыссӕджы хос дӕр йӕ куыст байдыдта. Бибыцы уайтагъд хуыссӕг ацахста. Сатана йӕ ӕрхуыссын кодта уатыл, мӕ Бибыцӕн йӕ хуыр-хуыр ссыдис. Сатана йын йӕ кард сласта мӕ Сосланы уӕрмӕй схизын кодта. Федта дуарысты ӕмӕ Бибыцы кард адардтой хурырдӕм, ӕмӕ кард бурайнӕджы сӕр лагъзы комкоммӕ арвыронау тӕлмац дардта. Сослан уыцы тӕлмыл ӕрмахуыр хъӕрццыгъайы ацардыдта ӕмӕ хъӕрццыгъа уайтагъд лагъзы ӕрхӕццӕ кодта. Бибыц уӕддӕр хуыррыттӕй хуыссы. Сослан лагъз байгом кодта мӕ ӕртӕбӕлоны уырдыгӕй систа. Йӕхӕдӕг йӕ хъӕлӕсыдзаг дуарӕй бахъӕр кодта: «Чи куыдз, чи хӕрӕг, мӕ хӕдзары чи сагуры!» Бибыц фестъӕлфыди ӕмӕ виппайды йӕ уатыл рабадти. Сослан ын йӕ тыхбӕлонӕн йӕ къубал сыскъуыдта. Ныццой-дзой кодта Бибыц ӕмӕ йӕ цонджы ӕнцой уатыл ӕрхуыссыд. Дыккаг хъӕр ӕм бакодта Сослан: — Чи сагуры мӕ хӕдзары, радте уӕд! Бибыстыр ма йӕхиуыл схӕцыди, фӕлӕ йын Сослан йӕ ныфсы бӕлонӕн йӕ къубал сыскъуыдта. Базыдтай Бибыц фыййауы ӕмӕ ныккӕрзыдта. Базыдтон дӕ ныр ды, Сослан, ды. Зондӕй мыл фӕтыхтӕ, мӕ мад ын цы мӕ бон у. Ӕвӕццӕгӕн мын мӕ хистӕр ӕфсымӕры дӕр барвыстай мӕрдтӕм. Алынмӕ та йӕм Сослан ӕртыккаг хъӕр бакодта: Чи куыдз, чи хӕрӕг, ӕртӕ хъӕрӕн мӕнӕн мӕ разы куыни-куыни чи фӕлӕууы! Бибыц ма уатыл йӕхи нызмӕлын кодта, фӕлӕ йын Сослан йӕ удыбӕлонӕн йӕ къубал сыскъуыдта. Ӕртӕ хӕлиу ма йӕ дзых фӕкодта тары фырт Бибыц, стӕй уӕд амардис. Равзӕрста Сослан Нарты фӕсивӕды хуыздӕрты ӕмӕ сӕ акодта йемӕ Тары фыртты бӕстӕм. Ратардтой Нарт Тары фырттӕн сӕ фос, рахастой сын сӕ хъӕздыгдзинӕдтӕ ӕмӕ сӕ ӕртӕ Нартыл байуӕрстой.